Кем ул вообще Лея Зөлкарнәй? Аннан соң син
гаҗәеп рәхәтлекләр ала башлаячаксың. Ник тупить итәм мин, коточкыч просто. Шундый серьезный просто коточкыч. Мәңгелектән килгән э, газаплануларның бер кисемтәсе шикелле генә. Э, сәлам, мин Гүзәл. Ни Миләүшә?
Э, без бу подкастны инде күптән төшерергә уйлап йөри идек, әмма без аны бәлки беркайчан да төшермәгән булыр идек, әгәр дә Ләйс Зөлкарнәйнең юбилее килеп җитмәсә. Һәм аның яңа китабы чыкмаса. Э, нәрсәгә без Ләйс Зөлкарнәйне алырга булдык әле?
Чөнки без Гүзәл белән шигырьләр язабыз, ә Ләи Зөлкарнай ул шагыйрь. Һәм ул алай гына түгел, ул Гүзәл белән безнең өчен бик мөһим шагыйрь. Һәм аның бу яңа китабы чыгу шундый көтелмәгән булды. Гадәттә бит инде мин бу... мин Ләи Сабиның китабы кайчан да булса чыгыр дип уйламаган идем. Ул ни кебек Земфираның концертлары кебек шундый син ятасың, югалаң да бер 10 елга гомере. Иртәгә Земфирның концерты була. Әй, һәм иртәгә була түгел, кичә булды кебек инде монда. Кичә Ләй Зөлкарнәйнең яңа шигырьләр җыентыгы дөнья күрде. Э, һәм бу урында кем ул вообще Ләй Зөлкарнәй дигән сорауга җавап бирергә кирәктер инде. Ләй Зөлкарнәй ул Башкортстан районы, Бакалы районы Заскүл авылында дөньяга килә, Татфакта укый һәм шунда ук э, Газинур Морат, Ркаил Зайдулла кебек Ләбиб Лерон һәм башка шагыйрьләр белән бергә аралашып Алар бергә укыйлар. Алар, алар бергә укыйлар, бергә бер, торалар. Бер бүлмәдә торалар, әйе. Әйе, алар бергә яшиләр, э, бергә иҗат итәләр. Кыскасы, бик актив иҗат иҗади тормыш алып баралар инде һәм минем күз алуымда ләйс зөлкәрнәйнең шул актив иҗат чоры шунда кала шикелле шул татфак чорларында аннан соң ул каядыр китә югала
Ялгышка килә 2015 елларда примерно. 2013 елда җыентыгы чыга аның тагын бер һәм хәзер менә 2021 елда чыга, 2022дә аның юбилее була. 2 апрельдә 60 яшь тулды Ләйсә абыйга. Һәм менә шул 80 нче еллар азагында татар шигъриятендә шундый бер үзгәрешләр чоры башлана, авангард үзгәрешләр һәм э, нәрсәдә чагылыш таба ул үзгәрешләр дигәндә, монда мөһим бер шәхесне искә алырга кирәк. Ул Шамил Анак. Һәм э, Аны әдәбият галиме Дания Заһидуллина әйтә инде. Шамил Анак башлап җибәрә ул. Тенденция инде Ходай белсен кем башлап җибәрәдер, ул башлап җибәрә дип уйлыйк. Шамил Анак шулай ук бик кызыклы шагыйрь. Э, күпкә дәрвишрәк тә әле ул. Һәм Шамил Анак инде исән түгел. Минем ул турыда да сөйләшәсе килә әле. Кем ул дәрвиш шагыйрь гомумән? Нәрсәгә шулай аерып әйтәбез без кайсы бер шагыйрьләрне? Ну, формаль яктан мин аны аңлыйм инде. Ул әдәби даирәдә ул кадәр кайнамый. Ул шулай э, сирәгрәк күренә һәм, ну, ел саен китап чыгармый дип әйтик инде. Мин близко төште.
Беренче тапкыр Ләйсә абый белән очрашкач, ул әйткән инде, бер-береңнән махсус китәргә кирәк. Ну, менә аралашкан кешеләр арасына махсус китерергә кирәк. Иҗат даирәсеннән инде.
Ну, бәлки ул дусларына да әйткәндер. Чөнки ул бер үк шигырьне кабат-кабат язган шикелле була башлый дигән иде. Мине нишләптер дәрвиш э, дип әйтү шагыйрьләрне, мине ул бик кызыктыра. Ул миңа бик шундый горизонттагы шундый матур образ булып тора. Һәм Дәрвиш шагыйрь дип әйтү шагыйрь өчен ул бик зур комплимент шикелле минем өчен. Чөнки э, уртакул шагыйрьләр турында дәрвиш дип әйтмиләр гадәттә. Алар дәрвиш булмый да шикелле. Э, дәрвиш икән, димәк инде шуның янында яхшы шагыйрь дигән шикелле. Аның көче бар һәм үзенә ышанычы бар. үзе генә булырга әйе бәлки һәм менә шамил анак шундый шагыйрьләрнең берсе була ул шулай ук башкортстанда туган э, ул тагын бер кабатлыйм инде тагын да дәрвишрәк әдәби даирәдә сирәк күренә чәчрәп йөрми тик ул бик күп телләр белә ул муса җәлилнең әсәрләрен чех теленә тәрҗемә итү эшендә катнаша э, максим горький исемендәге әдәбият институтында укыта һәм Назым Хикмәт белән тыгыз элемтәдә була. Танылган төрк шагыйре аның әсәрләрен татар һәм э, башкорт телләренә тәрҗемә итә, э, башкорт театрына э, сәхнәләштерү өчен аның әсәрләрен әзерли. Кыскасы, әдәбияттан кала, татар әдәби татар шигъриятеннән кала башка даирәләрдә актив була инде Шамил Анак. Һәм менә шул авангардка килгәндә, иң беренче чиратта ул фәлсәфәнең үзгәреше фәлсәфәдә лирик герой кеше ниндидер ил гражданины гына булудан туктый һәм гомумән ниндидер халыкның улы гына булудан да туктый ул күпкә зуррак һәм ул галәм кешесенә әйләнә һәм шуңа күрә аның сораулар горизонты да киңәя монда чикләре дип әйтәсе килми аның чиге галәм Һәм менә шул сораулар дигәннән Шамил Анакның бәлки без аны бу видео астына куербыз, бәлки укырмын да, белмим. Сәер сораулар дигән шигыре үзенчәлекле мөһим урын алып тора кебек миңа. Ул анда һәм ул гомумән шагыйрьнең ролен дә билгели кебек. Анда Сәер сораулар килә минем башыма дип башлана ул һәм шул ук юллар белән тәмамлана. Кайчак сәер юллар килә минем башыма дип. Сәер, сәер сораулар килә минем башыма дип. Ул анда бик күп төрле сораулар бирә, ни өчен явызлык күбрәк, ни өчен бәхетсезләр бәхетлеләргә караганда күбрәк һәм башкалар һәм башкалар. Һәм озакта шундый сәер сораулар килә минем башыма дип тәмамлау минем ничектер шагыйрь үзенең миссиясен кыйммәтсезләндерә кебек уй туды башымда ул шигырьне укыганнан соң. Ягъни бер яктан шагыйрьнең миссиясе ул сораулар гына бирү шикелле. Һәм ахыр чиктә ул шул сорауларын да кыйммәтсезләндереп куя. Беренчесе шул, ә икенчесе ул формадан төз тигез формадан китү омтылышы иркенрәк язу акшигер э, верлибрлар язу һәм шамильонакта менә күп баш хәрефләрне э, бик кулланмау һәм менә мин уйлаган идем нәрсәгә бәйле икән ул дип минем кызыксынганым юк нәрсәгә э, каян килгән ул баш хәрефләрдән баш тарту Һәм нәрсә аңлата ул шагыйрь өчен?
Мин үземнең тоемлау буенча гына әйтә алам, ул нәрсәгәдер аерым әһәмият бирмәүдер, бәлки. Ну, менә син әйтәсең бит, теге сорауларны да э, бетереп атты, дип. Кыйммәтсезләндереп. Кыйммәтсезләндереп, ие. Менә бу шул ук шикелле. Менә аерым, мәсәлән, юл һәрвакыт баш хәрефтән башлана ди. Ә ни өчен ул баш хәрефтән башланырга тиеш? Ул бит шундый ук сүз. Ул бит сүз шул ук кыйммәткә ия теге аннан алда килгәне кебек.
Һәм минем өчен менә хәзер аңладым, Юл хәрефләрдән генә башланган, юл хәрефләрдән генә торган шигырь күпкә матуррак күренә. Күзгә рәхәтрәк аны кабул итү. Кому табигыйрак шикелле. Тегесенә караганда.
Авторга якын айта кебек күпмедер. Бәлки. шуны уйлап куйдым әле һәм тагын бер шундый кечкенә үзенчәлек ул сөйләм шигыре э, шамилянакта шамилянак актив куллана сөйләм шигыре ул монолог формасында лирик герой туктаусыз туктаусыз әйләнә әйләнә үзенең хис кичерешләрен сөйли сөйли сөйли һәм ул шигырьнең башы да азагы да юк шикелле ул ниндидер бер Менә шулай мәңгелектән килгән газаплануларның бер кисемтәсе шикелле генә, әйе. Шул һәм менә шул тенденцияләр Ләйс Зөлкарнәй иҗатында да бар. Безнең өй ул галәм, безнең йорт галәм һәм безнең шикләр юк. Әйе, һәм без һаман каядыр барабыз, Әйе, туктаусыз хәрәкәт. Туктаусыз хәрәкәт.
Яратылган бу җиһан да күчмән булып, каз юлында тояклардан купкан болыт. Күчә җиһан, тыйган гына күк чаптарын. Әйе, һәм менә әле генә э, исемә төште. Хәрәкәт дигәндә, Ләйзүл Көрнәйдә хәрәкәт ул минем менә иң беренче исемә төшкәне ул от образы һәм аның бик күп төрле вариацияләре Мин әле бер уйлаган идем бу китапны укыганда, аеруча Алтын Урда бәянын укыганда, һәрбер шундый атның яшенә һәм үзенчәлегенә карап бирелгән исемнәрне язып барырга. Чөнки анда алар шундый күп очрый. Гомер ишетмәгән, күрмәгән сүзләр, ә аларның һәрберсенә бер атама бар. Минем шундый шигем бар, э, Зөлкарнәй ул ниндидер энциклопедик белем кешесе түгелме икән дигән. Чөнки анда Ат кына түгел, мәсәлән, музыка кораллары бик күп төрле, ук, просто yeah. корал, ук, һәм аның әллә ничә төре бар. Һәм ул энциклопедик э, белем, ул шундый дәрвишлекнең бер яхшы побочкасыдыр инде, мөгаен, дәрвишлектә вакытта ничисең инде тагын. Энциклопедик белемнәр туплыйсың. Ләйс Зөлкарнәйнең бу җыентыгында иң төп урынны алып торган һәм мөгаен шуның өчен җыелгандыр да инде бу җыентык, бәлки Алтын Урда бәяны. Әлеге бәянда Ләйс Зөлкарнәй безнең борынгы төрки тарихыбызны переосмысляет. Ул зур шигъри әсәр. Әйе, ул бүленгән күп-күп шигырьләргә һәм алар кайсы берләре багышланган безнең төрки тарихыбыздагы билгеле шәхесләргә, Батыр Шага мисал өчен, берсе багышланган аның абыйсы Фәиз Зөлкарнәйгә, берсендә анда Ходый Такташ образы бар һәм Нәкый Сәмбәт ие ул Әйе, каранзинны кертә ул анда. Ул шундый былай укый башлаганда Браз мин бошында бутка барлыкка килдем. Мин ничектер көткән идем, э, сюжетта эзлеклелек ниндидер. Ә монда эзлеклелек көтергә кирәк түгел. Чөнки монда безнең борынгы төрки тарихтагы эзлеклелек тә юк. Ул сикерә бер гасырдан икенче гасырга. Бу китап шул тарих э, скелетында үсә шикелле теге башка шигырьләр бала чак турында да аның э, пейзаж лирикасы шул скелетка ит булып ябышып калалар шулай ук иң беренче күзгә ташлана торган әйбер бу баянда Ул бик катлаулы, юк, тел катлаулы дип әйтеп булмый. Монда лексика, лексика бик катлаулы. Безгә таныш булмаган сүзләр бик күп. Э, кайчандыр кулланырган, кулланылган сүзләрдер инде ул. Тарихи аспектта актуаль сүзләр, әмма бүгенге кеше өчен бик ят һәм хаман менә шулай әле ярый ул анда һәрбер сүзгә э, биреп барган аңлатмалар Менә барыбер һәрберсенә үк түгел һәм сиңа шулай бер кулыңда сүзлек бер кулыңда китап менә шулай шулай итеп укырга кирәк әйе
әмма аңа да карамастан аның җөмлә төзелешләре э, ритмикасы бик гади һәм бик җиңел укыла ул Шулай менә болай бара. Һәм ул бит инде һәрбер шигырь башында Идегәй дастаныннан өзек китерә. Мин әлбәттә аңламадым, аңлап бетермәдем. Ни өчен нәкъ менә бу үзек сайланган? Менә калса ул иң матур өзекләрне сайлады. Шуңа күрә. Без хәзер шулай кыйммәтсезләндерәбез шикелле. Монда әйтергә кирәк, ул бәян Алтын Урда бит инде, ә Идегәй ул шулай ук Алтын Урданың таркалу вакытына багышланган шул күренешләргә һәм зөлкарнәй үзендә ниндидер кайта вазу яткан өзекләрне эпиграф итеп алган инде бик күп шигырьләренә һәм алар чынлап та ничектер идегәй достанын укыганда сиңа рәхәт аның ул достанның музыкасыннан һәм ул бит шулай ук аны уку бик рәхәт Ул бик кызык, ничектер аның э, ритмы шундый. Э, Әйе, ул кабатлана, тиз. кабатлана, син чайкалып утырасың ул көйгә. Һәм аңлашыла аның ни өчен безгә барып җиткәне. Чөнки аны ятлап калу бик җиңел. Әйе. Һәм ул кызык. Һәм э, ул Зөлкарнайда да ниндидер э, бик зур хисләр уяткан инде. Һәм шушы бәлки ул э, бәянны нәкъ менә шушы достан булганга күрә язгандыр да. Кем белә. Ну ул бит шуның хәтлек тәэсир итә ала дип уйлыйм мин. Шулай э, яңа бер бәян язырлык дәрәҗәдә. Әйе. Бәлки һәм укыгач шулай тетрәнәсең дә. Алтын э, Идегәй дастанында анда Охшаш җөмләләр, бер үк грамматик формалар кабатланса, мәсәлән, анда гел фигыль белән тәмамлана ниндидер бер грамматик формадагы. Зөлкарнәйдә ул бераз катлаулырак. Монда аллитерацияләр бик күп, э, охшаш аваздаш сүзләрнең яңгырашына э, басым ясый ул. Бер үк тартык авазлар берничә сүздә рәттән кабатлана анда. Мәсәлән, кырымлы иләттән кылганны инәлткән. Ну, менә алар бик, бик охшаган сүзләр кебек, ә мәгънәләре аларның бөтенләй төрле-төрле. Һәм аның бөтен шигыре шундый юллардан тора. Менә мисал өчен, шулай ук бу яңгырашка һәм ритмикага бәйле инде. Тау салмасаң таптап үтә, җигелгәнне талап үтә, тау төшкәндә тота алмадык, тота алмадык ил арбасын. Чырсызланган чордан мул, кан костырган ордан мул, аяк үрә торган мул, арканчыны орган мул, ияр аркан сөйрәп кайта кан түрәнең сараласы, ил арбасы, тараласы түгел иде, эх, тота алмадык, тота алмадык ил арбасын. Коны качкан кондырчада аксак тимер орган чукмар, алты гасыр очкан шәпкә Чаллы юлын ярчыклар. Менә бу үзек, бу урын бик кызыклы урын, чөнки әйткәнебезчә бу бәянда вакыт э, бер урыннан икенче урынга күчеп йөри һәм ул алтын урда вакытына нигездә багышланган булса да һәм аның күбрәк таркалып бару вакытына э, анда Ләис Зөлкарнәй белән таныш булган кешеләр дә килеп керә. Менә бу өзек багышланган аның абыйсына, Фәйз Зөлкарнәйгә. Фәйз Зөлкарнәй юл фаҗигасендә һәлак була. Һәм монда э, бу шигырьдә э, Ләйс Зөлкарнәй аны бик матур итеп хәл итә. Чөнки имештер аксак тимер урган чукмар, аксак тимернең чукмары э, чабып китеп, э, халәк итә Зөлкарнәйне, ягъни Фәиз Зөлкарнәйне. менә шул вакыттан һәм менә ул фаҗига дигәннән шулай ук менә бу кереп ничек аның кереп китүе үзенең абыйсы образына ул алдагы юлларда һәм гомумән менә бу алдагы шигырьләрдә гел менә шундый сорау кызыл юл булып бара ул аны кызыл җеп булып бара ул аны ачыктан ачык яңгыратмаса да кайсы бер өлешләрдә менә бу сугышлар төрки белән төркине маңгайга маңгай бәрдергән, татар белән татарны маңгайга маңгай бәрдергән. Алар безнең язмышка язылганмы? Әллә безнең кулда идеме аны булдырмау? Ул бит анда сорый, э, Тәңре, Тәңре эшеме бу дип. Әллә бу безнең үзебезнекеме? дигән дип өстәп дәвам итеп бетерәсе килә шуны. Һәм ул анда күп-күп тарихи фактларга туктала. Мисал өчен, монда Кондырча сугышы дигән яулар узган Кондырчада камыш өссәң кондыр чыга. Урда тоткан кардәшләрем камыш булган Кондырчада. Ярда камыш, кырык төмән, Монда яуның узасы юк. Баш очында торам, кандаш, Соң сулышны озак сынып. Һәм менә бу соң сулышны озак сынып дигән фраза бик күп тапкыр кабатлана менә шушы шигырь барышында. Һәм ул менә анда аңлатып та үтә, Кондырча сугышы. Мәскәү олысында Э, Мәскәү олысына яу белән барган Аксак Тимергә Кондырча елгасы буенда Туктамыш хан каршы төшә. 1391 елның 18 июнендә татарлар бәрелешкән бу зур орышта 150 меңләп яугир халәк була. Э, мисал өчен менә тагын берәү Кондырчада, Бурсыклыда, Үлек сулы, Терек суда, Үлек тулы, Терек суда. Кан кардәшләр озак сынды. Аянычлы тарихыбыз кан туганның каны белән баш очында торуыбыз, соң сулышны озак сынып, дөньялыктан ансат кына узасы юк, узасы юк. Монда ул анда аңлатып китә, үлек сулы терек суда, 1395 елның 15 апрелендә Терек елгасы буенда Туктамыш хан белән Аксак Тимер бәрелешкән аяусыз орышта миллионга якын төрки яугир үзара сугыша. 300 меңе баш сала. Минем дә укып китмәкче идем. Тәңре менә Тәңре ялгыш каугасына кагылгандыр. Тол ятимнәр тозы кискән суынчактан уфтандырган офыкларның өсләренә әрвахларга күпер булып солан чыккан. Каугасына кагылгандыр кауга, монда аңлатып китә, афәт-каза килгәндә кагыла торган барабан. Һәм ул еш кайта Тәңре образына. Ни өчен Тәңре Юк, ни өчен түгел, бу Тәңре теләгеме, бу Тәңре язган әйберме безгә? Хаман сугышу, кардәш белән кардәш сугышуы, хам менә шулай ул, ул аны фаҗига буларак бирә. Бу кырылуларны, хам менә юл фаҗигасенә шуннан кереп китә, хам аның күзаллавында, аңлавымча, Аның абыйсы якын кешесенең үлеме дә менә шул тарихи фаҗигалар янәшәсендә тора торган фаҗига. Чөнки бер э, әһәмиятле, зур, хәтта бөек шәхес югалды фаҗигадә. Ә менә бу меңләгән сугышта тагын күпме шундый йөзләгән, миллионлаган шәхес югалган. Менә бу Алтын Урда бәянында миңа шул шулай тоелды. Ләй Зөлкарнәй килешә алмый кебек менә ул тарихи барыштагы менә ул фаҗигаләр белән үзенең абыйсының үлеме белән килешә алмаган шикелле шуңа күрә ул аны кире кайта-кайта анализлый, кире кайта-кайта сораулар бирә. Һәм бу э, бәянның менә хәзер менә шушы безнең хәзерге сәяси вәзгыятьтә уку аның менә шушы вакытта безнең кулга килеп эләгүе шундый символичный кебек миңа шул чөнки күп кешенең аңында хәзер шул ук сораулардыр кебек Бу язылган әйберме? Бу шулай булырга тиешме? Кардәшкә кардәшне, маңгайга маңгай бәрдерү. Әллә ул Әллә ул безнең көчтәме? Һәм менә ул вәхшәтлекләр, ул ул коточкыч дәхшәт, ул куркыныч караңгылык. Без аны кабул итәргә тиешме, ничек бар шулай? Чөнки ул безгә шулай язылган. Әле без үзебез шуңа килеп җиттекме? Һәм күпмегә барыр ул җәрәхәт тагын? Ягъни ул җәрәхәт бөтенләй үтми дигән сүз.
Менә бу Лейс абый иҗатында тарихның ни өчен шулай зур урын алуына бәйле ул үзе дә язып үтә башында. Шигырь-хикәяләремне иртә яза башладым. Син бит әле бала гына. Нигә үлем турында, зират, әби-бабайлар хакында күп язасың дип аптырап сораучылар да булгалады. Адәм сөякләре өстендә үскән бәрәңге ашап, бакчада табып алган борынгы чүлмәк ватыклары, Кеше гомерен кыйган ук сөңге очлары белән кибетле уйнап, боз казыганда табылган хун кылычлы белән сугышлы уйнап үскәнгәдер. 1974 елда Уфадан археологлар килеп, авыл башындагы калкулыкта җәй буе казу эшләре алып барды. Ярты меңләп җәсәд ачылды. Иң тирәндә ятканнары безнең эрага кадәр мең, бер, ике мең еллыкларда гомер иткән булып чыкты. Өстәрәк ятканнары тәңречелек йоласы белән җирләнгән, диделәр. Баш очларындагы чүлмәк тә, мул итеп сибелгән зәңгәр сәйлән бөртекләре дә шул хакта сөйли икән. Ә иң өстәгеләр тәртипсез җирләнгән иде. Рәткә тезеп кую да юк, кем ничек ауган, шулай ята сыман. Богауланган куллары белән баласын кочкан бер сүлтәр әле дә хәтеремдә. Сабыйның йодрык кадәр генә баш сөягендә ук очы тырпаеп тора иде. Ватык чүлмәктәге бизәкләргә караганда, бу җәсәдләр Алтын Урда чорыныкы булырга тиеш, диделәр. Бу урында сүзне төгәлләсәм хәерлерәк булыр. Тарихка каерып кереп китсәм, тиз генә чыга алмам. Мин менә Зөлкарнәйне укыганда шундый үземдә э, күңелдә шундый яңа хәрәкәт, шундый кыйпылчык хәрәкәте сиздем. Миңа тарих турында уку безнең борынгы төрки тарих турында була инде ничектер авыр һәм авыр бирелә иде бик ул мәгълүматны кабул итү менә безне ул чордагы безнең борынгы бабаларыбыз белән идентификацияләү шундый катлаулы менә без бөтенләй башка кебек Һәм менә бәйләнеш табу авыр иде миңа укыган вакытта. Һәм шуңа күрә бәйләнеш таба алмагач, аның үз үз үзлегеңне анда таба алмагач, аны ну, кызыксынуы да кыенрак аның белән. Ә менә бу Алтын Урда бәяны безнең борынгы төрки тарих белән хәзерге Монда аерым шәхесләр дә кереп китә инде. Тарихтагы хәрәкәтләр, вәзгыять шулай кушылып, үрелеп баруы, менә шуны укыганда мин үзем моңарчы күрмәгән һәм тапмаган менә ул бәйләнешләрне таптым шикелле.
Һәм без бөтенебез шул бер үк тарихта бит инде. Без бөтенебез шунда.
Шундый серьезный просто котышкыч. Ну мен блин, нәрсәдер аңладым, мен дер хакыйкать аңладым мин әле генә, ничек аңладым мин.
О, инсайт сүзен бит хакыйкать аңладым дип әйтеп булаймы? Хакыйкать. Ә мин очыш дип аны күпме аңгырайдым. Мин тем очыш туры килми бит инде. Ну, хакыйкать истина инде, ну, барыбер.
Хакыйкать.

Карадуган караүҗәләр ханбикәдән юлый хәбәр. Коткар, әтәй, коткарсана, гәрәемне аерып сөттән Мәскәү куша тәресенә. Ул кайбер вакытта да ост төшермәләрдә сүзләрне аңлатмый, ә фразаларны аңлата, һәм фразаларны да аңлатмый ул. Менә ни өчен шулай дип язылганын һәм бу фраза артында нәрсә торганын аңлата. Һәм монда шундый юл бар, Ә, шулай ук Идегәй достаныннан алынган инде ул. Барын сиңа ни кылдым? Берең ике булмасын, йортың караң калмасын. Ханнан ханны мин йыктым. Хан булып син дә калмассың. Сөт урнына кан койдың. Идегәй башы аны әйтеп, көнгә табан әйләнде. Әйләнгәндә янә әйтте. Алдагы көн агырга, без барабыз, ул килмәс. Алдагы көн агырга дигәнне аңлатканмы монда? Бу достан табышмагы. Агыр ике мәгънәгә ия. Берсе олы түрә, берсе бурзай эт дигәнне аңлата. 83 нче елның көзендә Нәкый Сәмбәттән сорый инде ул. Нәкый ага, Татарның киләчәге кемгә кала? Огыр олы түрәләргәме, әгер бурзай этләргәме, дип сорадым. Эзәрлекләүчеләргә, дип елмайды мәшһүр шагыйрь.
Тарихны менә Ләйс Зөлкарнәй кебек үк яхшы белмәгән кеше бу баянны аңлаячакмы һәм аңа кызыклы булачакмы дигән сорау бар иде миндә. Укый башлаган вакытта ук инде. Әйе дип уйлыйм, ләкин бер момент бар анда. Анда чынлап та Ләйс Зөлкарнәйнең Э, сүзлек запасы ул коточкыч бай коточкыч һәм искиткеч һәм анда бик күп төрки сүзләр бар безнең кулланылыштан чыккан инде ул аңа ана сөте белән күчкәндер күпмеседер ә күпмеседер башка э, чыганаклардан әмма ул анда бик күп һәм укыганда ул э, әйткәнемчә сүзлектән карап барырга кирәк бөтенесен һәм күпмедер вакыт шул сүзлеккә карау сине бик нык сбивать итәргә мөмкин ә, менә шуны бер белмәйм бер биш би түзсәң аннан соң син гаҗәеп рәхәтлекләр ала башлаячаксың
һәм бу э, тик томала гына моңа кагылмадым нәрсәгә моны укырга нәрсәсе белән кызыклы була ул һәм нәрсәсе белән файдалы була ала ул дигән сорау иде минем башымда һәм мин менә шул укый башлаганда аңламам дип куркып э, һәм үземә кызыклы итә алмам дип куркып башлаган идем моны уку менә миндәге кебек трансформацияләр э, барлыкка китерә ала шикелле үзеңне безнең борынгы төрки тарих белән бәйләү, аның бүгенге көндәге кайтавазын тою һәм үзеңне шуңа шуның бер өлеше итеп тою. Тәңгәлләшү.
Әйе.
Һәм ул шундый э, ят һәм сәер яңа хис минем өчен. Һәм шундый рәхәт, сөенечле дидер.
Әйе.
Тагын бер сәбәп аны укырга. Ул ост төшермәләр. Алар бик мәгълүматлы. Мәсәлән, менә бер биттә язылган. Беренче, сынай. Ул җәянең бер төре. Икенче, карлыгачтай куз. Ук сабагына юнәлешне дөрес бирү өчен куелган җәпле койрык. Өченче, яурын башак. Яуда кулланылучы ук башы. Тисә үтерми калмый. Кан күп аксын өчен улагы бар. Күз алдына Инструкцияләр бар монда. Әйе.
Алар монда дөнья. Һәм анда тагын шундый кызыклары бар. Ә топсаң укыйм. Монда бар Вопле березонка стояла көе турында. В ополе березонки стояла нугай татарларыннан озган козаклар аша күчеп, урыс халык җырына әйләнгән борынгы дала көе ул. Анда тагын бар Киев, Кияу кала һәм аңа кыпчаклар нигез салган 5 гасырда. Э, ну, менә шундый кызыклы ост төшермәләр бик күп монда. Ләй Сабыйның иҗатына зур тәэсир ясаган кешеләрнең берсе аның абыйсы Фәиз Зөлкарнәй, әдәби мөхәррир, шагыйрь, әмма аның шигъри мирасы ул кадәр зур түгел. Юлда фаҗигадә үлүе турында инде әйтеп үттек. Һәм Фәиз Зөлкарнәй образы Акмунча кара мунча әсәрендә шундый кыска гына чәчмә формада язылган әсәр ул белмим парча дип бирергә микән инде аны бәяләргә микән кыска хикәя инде анда аның образы яхшы ачыла һәм анда шундый бер минем өчен мөһим һәм күземә ташланган бер җөмлә бар Алар мунча ягалар, ул бала, бала чагында абыйсы белән бергә мунча ягу, э, ничек мунча ягуларын искә төшерә, ничек утын ташуларын, ничек ул мунча керүләрен һәм ничек аннан соң йөгереп чыгуларын. Һәм анда абыйсы аңа шундый бер җөмлә әйтә, үсәсең килсә йөгер ди.

Ләй Зөлкарнәйнең иҗатына иҗатыннан күзәтсәң, Фәиз аны дөньяны күрә, күрергә өйрәткән шикелле. Ул шундый вак кына гамәлләрдә ниндидер хакыйкать эзләп тапкан. Һәм Ләис аңа шулай табынып караган. Мин ничектер менә шунда магия күрәм, чөнки Мин сизәм, минем сеңлемнең ничектер шулай итеп караганын миңа. Һәм бу э, шушы абый һәм эне тарихы э, Фәиз һәм Ләис Зөлкарнәйләрнең мине бик нык рухландыра һәм илһамландыра үземнең сеңлемә карата игътибарлырак булырга. Һәм аны э, менә үзем күргәнне аңа да күрсәтергә.
Мине башка бер әйбер илһамландыра. Лейса биографиясендә, но аннан соң әйтермен аны. Әйе, э, Әмдә таңа шундый магический момент бар. Абыйсы аны өйрәтә су исемнәрдән э, акварель кәгазе ясарга. Әйе. Һәм су исемнәрне җыеп, турап, киптереп, шулай э, бит итеп салып инде, аннары агартып, э, шуңа рәсем ясый иде. Һәм буя урынына чәчәк таҗларын куллану, аның аларның алардан төс алу. Ул бит инде шундый аздан да булганны кадерен белү тулы көчендә куллана белү һәм бу нефте ул инде ничек тормыйм исемә төште э, мин волейбол секциясенә йөри идем инде мәктәптә вакытта һәм безнең тренировка вакытында рәдиф абый безнең тренер башта баскетбол тубы белән волейбол уйната иде һәм баскетбол тубы белән уйнаганнан соң волейбол тубы белән уйнау күпкә җиңелрәк
шар белән уйнаган шикелле әйе миңа шундый кызык тоела иде мин ул менә бу әйберне гел искә төшерәм нәрсәләрнедер гел кайта аз булып тора ул миңа һәм монда да син юктан бар итеп эшләргә өйрәнгәч азның кадерен белә башлагач менә аңлашыла кебек ни өчен ул шулай э, иркен һәм җиңел куллана сүзләрне ну икенче яктан ул шундый зиннәт шикелле син күз алдына китер син су исемнәрдән языйсың үзеңә кәгазь кем туган шундый шундый кодрәте бар кемнең барада әнә леонардо да ала ул акварельны ну син чәчәк тозларыннан ясыйсың буяу шик ну белмим бәлки зөлкарнәй хәзер туган булса ул бәлки леонардодан бар болған булыр иде э, су үсемнәр аның бәрәкәте юк миңа калса леонардоның бәрәкәте юкмы ну, и алла үзең ясаган ул бит инде бәрәкәтле әйе мин әйтәм ул
миңа калса ул ясар күпмедер ягы бер бер өлеше аның мохтаҗлык һәм булмаганнан түгел микән дип уйлыйм ә мин бит теге Үземнең ну, бераз романтичный дөньяда.
Ул бераз магиясын киметә инде, е, но Аңладым. Лейс абыйның хатыны Фәридә апа турында да бераз әйтеп үтәсе килә. Фәридә апа рәссам. Ул инде үзенең балачак хыялын калдырмаган һәм бу өлкәдә үскән кеше. шундый символично кебек аларның бергә булуы һәм менә бу җыентыктагы тышлыктагы рәсемдә э, э, шигырьләргә иллюстрацияләрне дә умамча барысын да инде фәридә ханым ясаган һәм менә син әйттең бит э, фәис абый белән ләис абыйның мөнәсәбәтләре илһамландыра дип мени илһамландыра аларның яр, яр буларак мөнәсәбәтләре, пар буларак мөнәсәбәтләре һәм мин шундый җылы эчтә мин үземнең яраткан кешемне менә шулай кайгыртырга телим. Аның янында шундый э, кирәк чакта көчле, нык һәм аңа соклана торган кеше булырга телим, аңа сокланучы булырга телим дигән уй барлыкка килгән иде минем башымда. Минемчә монда тәмамларга кирәк. Э, бик никадәр э, мәгълүмати һәм никадәр информатив булгандыр белмим, әмма бик әмма безгә бик кызык булды. Әмма безгә бик кызык булды. Әйе, сүз уңаеннан без моны икенче тапкырын төшерәбез инде. Беренчесе. Беренчесен сез беркайчан да күрмәячәксез.
Менә яшәгез хәзер шушы мәгълүмат белән. Ие, Аллага шөкер, сез аны күрмәячәксез. Э, без без бит бу подкастны подкаст дигән әйберне эшли башлар алдыннан мин тәкъдим иткән идем Миләүшәгә, әйдә төрле э, жанрлардагы төрле телләрдәге кызыклы китаплар турында сөйләшәбез дип. Аларны ни өчен укырга кирәк? Нәрсәсе белән кызыклы алар? шул турыда э, фикер алышырга дип уйлаган идек әмма ләйс абыйның китабы чыкты ләйс абыйның юбилее җитте һәм без мин башта бөтенләй уйлаган идем фәнни популяр э, жанрга караган китаплар турында сөйләшергә дип татар телендә ул турыда сөйләшүче кешеләр юк бугай әле шулай ну камера каршына утырып сөйләшүчеләр болай бардыр инде э, алга таба төрле жанрлар һәм төрле тематика булыр дип уйлыйм төрле телләр төрле авторлар әмма менә беренчесе шундый символик рәвештә яз апрель егерме алтынчы апрель безнең шигърият көне тагын шигырь китабы узганны кабатлау дип атала әйе узганны кабатлау дип атала һәм тарихка күз салуыбыз да бик символично кебек хәзер вот бурында әйтергә кирәк инде анда лайк куйгыз, комментарий языгыз дусларыгызга җибәрегез дип бу әйтмичә барам мин просто әйтергә кирәк ну шулай эшләргә дә кирәк шулай эшләргә дә кирәк һәм әйтергә дә кирәк э, безгә бик жылы булыр иде әгәр дә сез шушы подкастны караганнан соң ләйсә абыйның берәр җыентыгын алып шушы җыентыгын булыр инде ул мөгаен э, укып чыгып үзегездә нинди хис кичерешләр уянганы турында язсагыз нәрсә селкетте ул сездә селкеттеме бөтенләй һәм сезнең өчен ләйзелкерне иҗаты нәрсә ул менә шул сорауларга җавап бирсәгез Безгә тагын минем шундый тәкъдим бар. Бәлки, әгәр сездә шундый теләк туса, шундый ашкыну туса, сезне борчыган ниндидер экзистенциаль яки э, фәлсәфи шундый менә җиңел генә сорау таб, э, җавап табып булмый торган һәм мөгаен бөтенләй җавабы булмаган аның. Һәр кешедә үз җавабы булган. сорауларны язып калдырсагыз, киләсе чыгарылышларда без ул сорауга җавапны үзебез тәкъдим иткән китаптан эзләсәк, ул безгә тагын да кызыграк булыр иде шикелле. Мин уйлаган дип син әйтерсең дип, без ул сорауларга җавап бирбез дип. Җавап бирбез. Китапка бәйсез рәвештә.
Әйе, китапка бәйсез рәвештә бонус сезгә. Кайсы берләрен бәлки сайлап, нәрсә сезне борчый, нәрсә сезне авырттыра, селкетә. һәм барыбер китапларда табылыр шикелле ул әйберләргә җаваплар булмаса да кайтаваз барыбер булачак инде ул китапларда шуның белән шул игътибарыгыз өчен рәхмәт алдагы чыгарылышларны көтегез сау булыгыз сау булыгыз кайда карап әйтәсез сау булыгыз